Facebook Live in zohtu zumtu unau vialte an dihlak cungah lunglawmnak tampi kan ngei. Nihin i chim duhmi kong cu vailamtah cung i misual pa kha Jesuh Khrih he vancung ah kai an kai ṭi maw silole Paradise timi ahhin a va um ve colh maw ti kha ka van chim duhmi a si. Bam cacang cu luk ah a ngan kul le thum, a hme sawmli le pathum ah. Jesuh nih hin cu misual pa cu hitin a chimh: Baibal ca ka rel hlah mu. Ka rel dingmi Baibal cacang hi kanmah Lai Baibal thiang si lo i Ralluk Study Baibal cauk a si i amah ṭial ning tein ka rel la. Jesuh nih a sinah biatak tein kan chimh. Kawma Nihin ah kawma Paradis ah kawma ka sinah na um lai tiah a ti. Khah tunai ah Zeiruangah kawma tiah ka chim duh ti a si ahcun kawma nih hin sullam Baibal cacang i a sullam kha a thleng dih, a thleng kho dih ti kha kan theih haumi si. Asinain belte in Jesuh nih hin hihi nihin ah Paradise ah kan um ṭi la tiin a chim taktak hnga maw ti hi context kha zoh a hau. Zeiruangah kan ti ahcun khi kawma ruangah hin sullam kha tampi ah ai thlengter i cun aa cawnpiaknak dik lo tiang hmanh kha a chuak khomi kha a si. Cun kan Khrihfa zumhnak zongah hin mithi cu thih bak in van silole hell ah kal colh timi zumhnak zong hi tu ahhin a lar ngaingaimi si cang. Ṭihnung tukmi cawnpiaknak a si. Zeiruangah kan ti ahcun Johan a ngan pathum a hme sawmthum le sorry a hme hleithum ahcun hitin a ti. Vancung in a rung ṭummi mi fapa dah ti lo cu ahohmanh vancung i a kaimi an um bal lo ti. Ahohmanh vancung ah kaimi Mi Fapa Jesuh Khrih dah ti lo cu van ah kaimi hohmanh an um bal lo, a um lo ti Johan nih a ti. Tahchunhnak kha misual pa zong kha van ah a va kai ve si ahcun Johan caṭialtu hi lih maw a ṭial hnga? Johan nih mi lihchimmi a si ko lai. Kha ruangah zeiruangah dah hi misual pa kong he pehtlai in misual pa he pehtlai in mi cu a thih bak in van ah kai ṭhatnak tuah ahcun zumtu si ahcun a kai timi cawnpiaknak chuaknak hi hika i Luke a ngan kul le thum thimi vialte kha an um i cumi thimi vialte cu thawhṭhannak ngaknu tein an um. Cun Biakam Thar a kan lehpiakmi Greek nih cun Sheol an ti ti lo i Hades an ti i cu Hades a sullam cu kha mithi khua i hremnak hmun kan ti ko lai cu hremnak hmun i bawi ngan cem min cu Hades a si tiah Greek nih an zumhmi a si. Cucaah Greek nih hin Biakam Thar an leh caah cu Mithi khua cu anmah zumh ning, anmah philosophy, anmah mythology maw anmah an biaknak he ai pehtlai in Hades tiah a kan lehpiakmi kha a si. Khatin kan si. Cun paradise nih vancung kha vancung ram zungzal vancung ram kha a hmuhsakmi si lo. Khrih pennak kha a hmuhsak. Amah hika study Bible cauk hrimhrim zong ah hin misual pa nih khan Jesuh Khrih kha hintin rak chim cu Cun Jesuh sinah, Bawipa, na pennak na phak tikah ka philh te hlah, tiah a ti ti a si. Jesuh Khrih pennak a um. Kum thongkhat pennak cu vawlei van thar le vawlei thar timi kum thongkhat pennak ram kha a hmuhsak. Cucu biathlam a ngan kul le hnih a kan rial ahcun kan hmuh khawh mu. Cucaah cun mithi cu an thi bak in van ah kai colh. Zumtu dik si ahcun van ah kai colh, zumtu si lo ahcun hell ah tlak colh ti cawnpiaknak hi a hmaanmi si lo. Cun pakhat um rih. A thi i a thawh ṭhan hnupi ah Mary sinah rak chimmi bia kha a um. Zeitindah a rak chim ti ahcun Johan a ngan Kul, a hme hlei sarih ah hitin rak chim: Jesuh nih minu sinah, “Ka tlaih peng hlah, atu tiangin pa sinah ka kai rih lo,” kha tin ti cu, “Aw, ka tlaih peng rih hlah, pa sinah ka kai rih lo,” ti a Thlarau zong siseh, taksa zong siseh, a kai rih lo cu. Cun Johan a ngan pathum a hme hlei thum zongah misual pa kha a thih bak in Paradis ah a kal colh, vancung ram a kal colh ti bantuk kha chim hlah, chim ti hlah u. Mi fapa dah ti lo cu ahohmanh van a kaimi an um bal lo ti khakha kan theih dingmi a si. Cucaah Jesuh Khrih lawnglawng hi atu pa i orhlei kut ah a ṭhu i orhlei kam ah a ṭhu i kha biaceihni kha zumtu dik na si maw si lo cu atu ahcun nai suh nai piah kho ko mi mit ahcun nai piah ko mi hmai ahcun nai piah ko nain Pathian mithmai ah zeitlak an rak tuah timi belte cu tuchan hawi in kan chim ahcun CCTV in van in a kan zoh i CCTV ka ti tikah tahchunhnak bia a si. Cu bantuk Pathian cu umlonak hmun a nei lo i a kan hmuh kho dih. Kan tuahsermi bantukin kan zum te lai. Zeitikah biaceihni ah mu thilṭha na tuah zumtu dik sal ṭha na si taktak ahcun ṭhatnak leng na kal lai. Amah he pennak ram an um lai. Misual na si ahcun sual ning tein kha biaceih na si ve ko la. He lah mei ah kha hrawk na si la. Khakha cathiang nih a kal dan a si. Kha ruangah hi misual pa kong he pehtlai in Baibal ca kan lehpiaktu pawl kawma ruangah Mirang siseh, kanmah Lai in siseh kawma ruangah hin kan zumhnak hi Khrihfa zumhnak hi tampi a kan hrawk ti kha tawi tein ka chim duhmi a si. Comment tu ahkhin ṭha tein rak ṭial law bia ṭhaṭha nan ṭial ahcun ṭha tein kan leh hna lai i nehsawh ti phungsan in nan ṭial ahcun kan leh hna lai lo. Kai lawm.